Диссаг у, куыд хорз ӕмбӕрстой фыдӕлтӕ дунейы сконд, куыд арӕхстысты рӕстӕй ӕмӕ сыгъдӕгӕй цӕрын Хуыцауы бын. Рагон зонындзинӕдтӕм гӕсгӕ уыдон ӕххӕст кодтой сӕрмагонд ӕгъдӕуттӕ бӕрӕг афӕтты ӕмӕ бӕрӕг бынӕтты. Зыдтой, кӕд ӕмӕ куыд кувын хъӕуы, куыд цӕттӕ кӕнын хъӕуы кувинӕгтӕ. Куыд ӕххӕст кӕнын хъӕуы, дунейы ӕмбал кӕмӕн нӕй, уыцы ирон фынджы ӕгъдӕуттӕ? Диссаг у бӕрӕгбоны фынгӕвӕрд. Алцыппӕтӕн дӕр дзы уыд йӕхи бынат, йӕхи ӕгъдау. Фӕлӕ цымыдисаг сты хӕрнӕджы фынгӕвӕрдтӕ дӕр. Уымӕй вдыст цӕуы удыгӕстӕй мӕрдты астӕу аудӕнвӕндаг ӕхгӕд кӕй нӕу, уый. ӕмӕ афӕдзы мидӕг. Цалдӕр хатты ирон адӕм фӕмысынц ног ӕмӕ зӕронд мӕрдты, сӕ хӕдзарвӕндагӕй, сӕ фыдӕлтӕ чи ацыд есӕг дунемӕ, уыдоны. Уыцы кӕндты бонтӕн вӕййы сӕрмагонд ӕгъдау. Абон уын равдисдзыстӕм цавӕр хойраг нымад у хӕлардӕрыл, цытӕ ӕмӕ куыд цӕттӕ кӕнын хъӕуы уалдзыгон кӕнды лауызгӕнӕнты фынгмӕ.
Лауызгӕнӕн нӕ фыдӕлтӕм уыди тынг кадджын зӕронд мӕрдты бӕрӕгбон, арахӕй ӕмӕ йӕ намыссынӕй кодта алы ирон хӕдзар дӕр. Йӕ мидис уыдис кӕдфӕнды дӕр лауызтӕ саразын иннӕ хӕринӕгтӕй уӕлдай. Гъер уымӕн бацамондзыстӕм абон, цы дзы бахъӕудзӕнис, цы хъацӕнтӕ йӕ донмӕ ӕркӕсут.
Ирон лаушты скӕнынӕн бахъӕудзӕн надхуры ӕмӕ мӕнӕу ссад хӕццӕйӕ, ӕйчытӕ, ӕнхъизӕн, хурх, ӕхсыры сӕртӕ ӕмӕ цӕхх.
Райстам ӕнӕуи ссад ӕмӕ йыл бафтыдтам надхоры ссад. Ӕмӕ сызмӕста. Йе ртӕ мӕнӕ нӕ хурхыл бафтауӕм ӕнхъизӕн. Цӕхдӕры лӕрдӕм ныккӕнӕм, цӕмӕй батайа. Ер не хсыры сӕртӕ дӕр исӕм, ӕмӕ сӕ фтауӕм не нтуаны. Ӕнӕвгъауӕй. Цалынмӕ не Антуан йӕ куыст кӕны, уӕдмӕ ӕйчытӕ ӕрсӕттӕм. Ерӕй сабыргай фтауӕм, не Антуанимӕ змӕнтӕм, зӕгъӕм, цӕмӕй йӕ хуыздӕр бамбарат тӕнӕг хуыссӕ. Нӕ хуыссӕ сызмӕстам ӕмӕ йӕ сахаты рдӕгмӕ бауадзӕм, цӕмӕй сынхъиза ӕмӕ йӕхи бамбара. Йӕ уый тыххӕй йӕ ӕрӕмбӕрзтам ӕмӕ йӕ хъӕр ранмӕ айстам. Цалынмӕ нӕ лауызты хуыссӕ цӕттӕ кӕны, уӕдмӕты мӕнӕ замманай уалдзыгон карк ӕрбаргӕвстам, мӕнӕ схӕгтӕ чындз асыгъдӕджытӕ кодта, ӕмӕ ма йын мӕнӕ ракӕсут, ралыг ма йын кӕн, о, йе нӕ хъӕугӕ дзаума, хо. Ирӕй фысыммӕ сывӕр, Светӕ. Дон рафыхтам, Ӕмӕ фысгӕ доны вӕрӕм фысыммӕ. Хъерыл мӕнӕ цӕхтӕ ракӕн. Тӕфгӕнаг сыфтӕр рыббар. Ӕмӕ сахаты рдӕгмӕ фысыммӕ ныууадзут. Нӕ лауызы хуыссӕ дӕр цӕттӕ ис, дзӕбӕх зӕрдиаг ӕнхъуыстытӕ скодта ӕмӕ бацархайӕм ӕмӕ сӕ саразӕм. Уый тыххӕй мӕ нӕ райстам аг, аджы ныккодтам сойаг ӕмӕ йӕ дзӕбӕх зӕрдиаг хъарм скодтам. Уазал куы уа, уӕд ӕй зонут, хуыссы йӕхимӕ сой батиры ӕмӕ нӕ къӕбӕр ӕнад уыдзӕнис.

Ер иуӕй-иу хъӕуты лауызгӕнӕнты кодтой, лау, адджын лауызгӕтӕ нӕ кодтой, фӕлӕ кодтой мӕнӕ нуры зӕхдонимӕ. Бирӕтӕ та сӕ кодтой адджынтӕ. Фӕлӕ цӕмӕй иутӕ дӕр ӕмӕ иннӕты хъуыддаг дӕр ма байрох кӕнӕм, уый тыххӕй хицӕнӕй аразӕм нуры зӕхдон. Нӕ нуры ныллыстӕг кодтам ӕмӕ бафтыдтам мӕнӕ Нӕ басы тӕбӕгъы Нӕ басы тӕбӕгъ йӕ бафтыдта. Цахыл кӕнын нал хъӕуы, уый тыххӕй мӕ карк фӕхти сӕхимӕ зонутӕй, фӕлӕ мӕнӕ исӕм бырс, ӕнӕ бырсӕй ирон уӕлдайдӕр зизӕджын хӕринаг нӕ фидауы, мӕ лыфтауӕм бырс. Мӕнмӕ гӕсгӕ, уӕлдайдӕр мӕнӕ карчы хӕринаг ӕнӕджеджджынӕй нӕ фидауы ӕмӕ лиу гыццыл адӕн бафтауӕм. Дарддӕр нӕ фынджы кой кӕнӕм, ӕмӕ мӕнӕ фӕнды мӕ, цӕмӕй иу гыццыл нӕхоры кӕрдзынтӕ дӕр куыд ацаразӕм, ёй мӕ тынг фӕндид. Ёй тыххӕй мӕнӕ райстам хуымӕтӕг урс надхоры ссад, Хурх, хурх мӕ лиу гыццыл, мӕнӕ гыццыл, зына-нӕзына ӕхсырсӕртӕ ӕфтыдтам ӕмӕ мӕнӕ цӕхх. Цӕхх бафтауӕм мӕнӕ нӕ хурхы, цӕмӕй къуыбарӕй ма баззайӕн ссады уый тыххӕй. Дзӕбӕх зӕрдиаг змӕст скӕнын хъӕуы.

Надхоры ссад у диссаджы дзаума. Тынг пайдаджын у, уый ве ппӕт дӕр зонут. Дыккагӕй та мӕм кӕсы, мӕ маммӕ гӕсгӕ темӕй адджындӕр ницы ис. Гъер нӕ надхоры кӕрдзынтӕ сымбӕлын кӕнӕм пьесы мидӕгмӕ. Пьес хъуамӕ уа тӕвд, мӕнӕ, зӕгъгӕ, чъиритӕн куыд стӕвд кӕнӕм пьес, ахӕм тӕвд. Хъуамӕ дзы фӕуой фынддӕс ссӕдз минуты, еуӕд сын сӕрд фӕкъаддӕр кӕнын хъӕудзӕни ӕмӕ уӕззау артыл ма дӕс фынддӕс минуты куы фӕуой, уӕд нӕ надхоры кӕрдзынтӕ хуры талаты хуызӕнӕй хъуамӕ рагӕпп ласой. Дарддӕр нӕ фынджыдзаджы кой кӕнӕм, ӕмӕ мӕнӕ нӕ кӕрдзынтӕм рахӕцдзыстӕм, абон мах сараздзыстӕм масджын, хъӕдурджын ӕмӕ картофджын. Нӕ хуыссӕ дӕр уже сцӕттӕйы, йе, ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ кӕнӕны афон у ӕбӕрӕн. Насджын скӕнынӕн бахъӕудзӕн ӕнхъизӕнджын хуыссӕ, нас, хъӕдындз, ӕхсыры сӕртӕ, бырс ӕмӕ цӕхх.
Райдайдзыстӕм насджынтӕй. Зымӕгон нас у вӕййы тынг адджын, уӕлдайдӕр ма насджыны нас куы вӕййы, уӕд ын мӕнмӕ гӕсгӕ аргъ нӕй. Нӕ нас ныххафтам, уый фӕстӕ райстам хъӕдындзтӕ. Ӕмӕ хъӕдындзтӕ дзӕбӕх ӕхсыры сӕртыл рафыхтам.

Нӕ диссаджы насджынтӕ цӕттӕ сты? Хъӕдур нымад у кадджын хойрагыл, ӕмӕ дзы алы адӕмыхатт дӕр бирӕ диссаджы хӕринӕгтӕ аразынц, фӕлӕ ирон адӕммӕ уӕлдай кадджын уыди хистыты мидӕг рухсгӕнӕнты бон мидӕг хъӕдурджынтӕ саразын.
Хъӕдурджын скӕнынӕн бахъӕудзӕн ӕнхъизӕнджын хӕсса, хъӕдур, хъӕдындз, зети, бырс, сах ӕмӕ ӕхсыр.
Хъӕдуры сфыхтам, хӕрзфыхӕй скодтам, руазал ӕй кодтам, ныцъцъӕл ӕй кодтам, хъӕдындзы фӕхсойагимӕ скодтам, ӕмӕ йыл ӕй бафтыдтам, мӕнӕ куыд нӕ насджын афтӕ, ӕмӕ йыл гыццыл бырс бафтыдтам. Ӕндӕр дзы ницы хъӕуы, мӕнмӕ гӕсгӕ. Бирӕтӕ сӕ хъӕдур разыны хус ӕмӕ хъӕдурджын лӕхурӕг вӕййы. Уымӕ гӕсгӕ та мӕ йыл бафтауын фӕхъӕуы, чи лӕхсӕр бафтау, чи лӕхсӕры сӕртӕ бафтау. Мах ыл абон бафтыдтам ӕхсӕр. Мӕнмӕ гӕсгӕ хъӕдурджыны лӕхсӕр фидауы хуыздӕр. афтӕ дзырдтой ӕмӕ дам чъири мӕнӕ кӕрдзын уӕлдайдӕр кувинаг кӕрдзын хъуамӕ кодтаиккой армытъӕпӕнӕй армытъӕпӕнӕй зӕгъгӕ дам адӕймагӕн йӕ уды тых, йӕ зӕрдӕнкъарӕнтӕ ӕмӕ цы хорздзинӕдтӕ фтауы бӕрӕгбоны мидӕг, конды мидӕг, ёй зӕгъгӕ адӕммӕ фӕхӕццӕ, зӕгъгӕ, ӕнӕвгъауӕй кодтой армытъӕпӕнӕй. Афтӕ дӕр дзырдтой, сивгӕ дам-иё кӕцырдыгӕй бакодтой, кувинаг чъири иннӕрдӕм зилӕн нӕ уыди.

картофджын скӕнынӕн бахъӕудзӕн ӕнхъизӕнджын хӕсса картоф инджын сыгъд ӕхсыры сӕртӕ ӕмӕ цӕхх
Нӕ къӕбӕры конд кӕронмӕ фӕцӕуы, Ерма мӕм баззадис долы хуыссӕйӕ, гыццыл ӕмӕ мӕ фӕнды саразын зӕронд адӕмӕн уарзон, абон фӕсивӕд кӕй нал зондз, ахӕм къӕбӕры конд, кӕцы хуыдтой сӕкӕрджын. Уый тыххӕй исӕм мӕнӕ хуымӕтӕг сӕкӕр ӕфтауӕм. Афтӕ дӕр ма фехъуыстон, гӕнӕн уыди афтӕ,

Ирон адӕммӕ фыдӕлтӕй баззад ахӕм хъуыды: лауызгӕнӕнтӕм, дам, мӕрдтӕ рараст вӕййынц се нусон бынӕттӕй, сӕ хӕдзӕрттӕ, сӕ бинонтӕ бабӕрӕг кӕнынмӕ. Цӕуын, дам, сӕ бахъӕуы дард ӕмӕ зын фӕндӕгтыл. Уымӕ гӕсгӕ сын сӕ бинонтӕ се рцыдмӕ ӕрцӕттӕ кӕнынц дзаг фынгтӕ. Ӕнӕмӕнг скӕнынц хӕлардӕр чи у, ахӕм хойраг: лауызтӕ, сӕкуытӕ, зӕрнатӕ, задӕнтӕ. Ӕвӕццӕгӕн, уыдон хуры ӕмӕ ног царды равзӕрды символтӕ кӕй сты, уымӕ гӕсгӕ. Ӕцӕг дунейы минӕвӕрттӕн, дам, сӕ балц ахӕссы ӕнӕхъӕн къуыри. Ӕмӕ сын уый тыххӕй сӕ хиуӕттӕ дыууӕ хатты ныффӕлдисынц зӕххон хойраг. Хуры бӕрӕгбоны фӕстӕ майрӕмбоны вӕййы фыццаг лауызгӕнӕн. Къуырийы фӕстӕ иннӕ майрӕмбоны дыккаг лауызгӕнӕн. Хойраг фӕлдисыны ӕгъдау чысыл ивддзинӕдтимӕ ис бирӕ ӕндӕр адӕмтӕм дӕр.
Мах абон сарӕзтам нӕ фыдӕлты рагон ӕгъдӕуттӕй иу. Зӕгъӕм, схонӕн нӕ ис бӕрӕгбон, фӕлӕ уыди зӕронд мӕрдты бӕрӕгбон, лауызгӕнӕн. Стӕм абон уазӕгуаты кадджын ирон хӕдзары Ӕмӕ ацы хӕдзарӕн уыдис хистӕртӕ, ӕмӕ Йосы хистӕрты номыл ӕрывӕрдтам абони ацы фынджы дзаг, ӕмӕ акӕсут нӕ фынджы дзагмӕ. Сӕгъ къӕбӕрӕй бинонты уавӕр куыд уымӕ гӕсгӕ фынг рывӕрдтам. Цымыдисаг у иу хатт мӕй зӕгъын, ӕмӕ абоны фынгыл хъуамӕ уа лауызтӕ, ӕмӕ лауызтӕ дӕр сарӕзтам, ӕмӕ рӕсугъд мӕнӕ мах цур куыд сты, мах сӕ куыд уынӕм, мах сӕ куыд зӕрдиагӕй сарӕзтам. Мӕнӕ сӕ ацы кӕстӕртӕ сӕ гыццыл рӕсугъд цӕстытӕй куыд дзӕбӕхӕй уынынц, афтӕ нӕ хистӕртӕм дӕр мӕрдтӕм куыд хӕццӕ кӕной дунейы фарн, ёй фенын кӕнӕт, уыцы кӕстӕртӕ уыцы рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ куы уыной, уӕд, чи зоны, мӕ нӕ фыдӕлты фарн рохгонд нӕ уыдзӕнис.